Nisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll l-sen 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba u minn hawn ftit ieħor ser jibda l-ewwel prime time għal din is-sena, is-sena l-ġdida. Fil-fatt ħa nlaqqagħkom ma' Sara Grech, ħajjata li prinċiparjament taħdem fuq proġetti teatrali. Sara kompliet l-istudji tagħha fl-Ingilterra, f'belt li ddiskrivietha bħala kulturali u vibranti. Illejla Sara ħa toħodna minn wara l-kwinti fid-dipartiment tal-kostumi. Waqt li aħna nkunu qegħdin naraw l-ispettaklu mill-platea, x'ikun għaddej hemm minn wara l-kwinti?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

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time, l-ewwel Prime Time tas-sena l-ġdida. L-ewwel nett nibda billi nawguralkom is-sena t-tajba. Is-sena 2023 hija sena hekk mimlija prosperità għal Malta. Ħa jkollna żewġ avvenimenti sportivi importanti ħafna, ħa jkollna l-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar kif ukoll l-Olimpjadi Speċjali. F'pajjiżna ħa jerġa' jirritorna l-Karnival bil-kbir minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra u għal dawk kollha li jħobbu l-long weekends din is-sena Qed iġġib magħha aħbar tajbin, aħbarijiet tajbin ħafna għax fil-fatt b'kollox din is-sena għandna seba' long weekends. M'għandniex xi ngorru, hux vera? Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi llejla, l-ewwel mistiedna għas-sena 2023. Ħa tirrakkuntalna kif il-passjoni u l-passatemp tagħha llum il-ġurnata saru l-professjoni. Nilqa' miegħi lil Sara Grech. Hello Sara, kif int? Happy New Year l-ewwel net. Jien ukoll. Grazzi tal-li aċċettajt l-istadina. Tista' takkomoda ruħek, jiena ħanħu posti. Smajta l-aħbar tal-long weekends? Smajta, ma ma tantx taffetwani jena. Għax inti teatru l-weekend, xorta tkun għaddejn. Tradizzjoni tagħna u għallin nirreġistra l-mistidna tagħna. Tlaqna? Isem kun jom. Sara Grek. Sara Grek. Data tat-twelid. Tmistax ta' Mejju, 1994. 1994. Ħa tagħlaq 29 Mejju li ġej. Fejn inti mwielda? Imwielda r-Rabat Għawdex. Għawdxija. Ftaħna s-sena b'Għawdxija. Residenti? Bħalissa Malta, ġifieri l-Imsida. Imsida. Professjoni? Ħajjata, teatru, films. Ħajjata, teatru, films. Sara, Minn meta kont tarbija, kif għalaqt sena mill-ewwel u rejthom xi trid. Eżatt, fil-quċċija kelli varjetà ta' affarijiet u qbadt it-timber. Ġifieri naħseb kien naqra ta' destin biex immur 'l hemmhekk. Però l-familja kollha involuti fit-teatru? Le, fit-teatru jiena. Ħija jagħmilha bħala passatemp imma l-bqija jiena li dħalt fiha kompletament għax-xogħol. Sara, Mill-bidu kont taf li Id-Dipartiment tal-Kostumi huwa l-passjoni tiegħek jew mbagħad fi żmien l-università meta bdejt tistudja? Jiena kont bdejt bdejt immur drama school u bdejt inħoss in-nies kollha jħarsu lejja, dak in-naqra stage fright bdejt inħossu. U mbagħad qlibt naqra iktar fuq backstage work, kont crew, stage management u mbagħad dejjem kien jogħġobni l-ħjata u kostumi. U qishom mill-istudju komplejt nistudja iktar fuq kostumi u hekk u. Tad-dar qaluli dik meta kienet tfal li n-nanna dejjem toħdilha l-ħwejjeġ kienet. Kont nieħu l-ħwejjeġ tan-nanna u naqbadhom, indawwarhom, għax ma kinitx tibqa' tilbishom, allura kont naqbad indawwarhom u nilbishom jiena. Għad għandi dublett minn tagħha sal-lum, jiġifieri. Sara, inti komplejt l-istudji tiegħek l-Ingilterra. Eżatt. F'liema belt kont qed tistudja? Jiena mort Leeds. Hekk, kif tiddeskriviha l-belt ta' Leeds għax qatt ma mort jien? Leeds, vibrant, taħsibha li hija xi ħaġa vera, hija city vera żgħira, imma Vera jsiru affarijiet, hemm ħafna xogħol ta' teatru, hemm ħafna, hemm ħafna affarijiet għaddejjin. Qisha a little London, ngħidilha jiena. U kemm għamilt tgħix hemmhekk? Għamilt sentejn kważi. Kif ti, hekk, kif tirrakkunthom il-ġranet, il-ġimgħat, ix-xhur li għamilt tgħix hemm? Mela, kont inkun skola, ġifi kien ikolli tliet ijiem skola u l-bqija kont nagħmel riċerka normalment għax masters kien. U kont jiġifieri nqum filgħodu, skola, mmorru lura d-dar, imbagħad kelli l-housemates tiegħi kienu vera tal-ġenn, jiġifieri konna ningolaw, insajru flimkien, induru, kont immur nara teatru, kont immur nara xi shows jew concerts, jiġifieri kont nipprova minn kollox. Artistikament tqis li kienet esperjenza importanti għalik? Ija. L-ewwel nett il-fatt li tgħix barra minn Malta naħseb li taffettwa ħafna l-growth tiegħek bħala persuna. Imma anki just l-environment ta' madwarek tbiddlek imma in a good way. Nara li anki l-esperjenza ttik x'trid tgħid lin-nies, ttik the story, you know. Sara, ħudna naqra minn wara l-kwinti. Meta jiġi mniedi proġett teatrali u tiġi fdata bil-proġett tiġi fdata bid-dipartiment tal-kostumi. L-ewwel pass, l-ewwel ġranet x'ikun ix-xogħol? Mela normalment ikollok meeting mad-direttur, mad-designer, sakemm ma tkunx id-designer inti, skont ix-xogħol. Timxi mal-iskript, tanalizza l-iskript. Jiġifieri inti taqrah l-iskript? Iva. Iva, l-ewwel ħaġa li nsaqsi normalment. Jiġifieri normalment anke qabel ma niltaqa' mad-direttur. Jiġifieri jkolli l-iskritt, qrajtu u mbagħad niddiskuti mad-direttur jew mad-direttriċi, naraw x'ikun hemm bżonn, x'inhi l-viżjoni tagħhom għax kultant dak li taqra mhux l-istess bħall-viżjoni li jkollhom huma. Mbagħad timxi minn hemmhekk, id-designs, l-epoka forsi ta' x'inhi, eċċetera. Fuq ir-riċerka nimmaġinak li ma taqafx fuq ir-riċerka online biss. Lilek nimmaġinak ġol-libreriji tfittex. Ejja, ejja, kemm il-darba ġifieri bdiet minn ħafna qabel it-teżi tiegħi kienet fuq il-Karnival u fuq il-kostumi tal-Karnival, ġifieri kont immur fil-librerija nqalleb fil-gazzetti qodma, nqalleb fil-kotba antiki, ġifieri r-riċerka minn kullimkien tibda tfittixha. Sara, huwa importanti li inti, li tkun responsabbli mill-kostumi, tkun taf il-movimenti li ħa jagħmlu l-atturi. Ija, fil-fatt meta kien ikolli shows eżempju ma' Żeffiena, mal-ewwel tibda tara, jien dejjem insaqsihom x'tip ta' moviment ħa jkollok fih. Għax jekk għollejt saqajk, jekk għollejt idejk, taffettwa ħafna l-materjal li tuża, il-ħjata kif għandek tagħmilha, eċċetera. Nassumi li mal-ewwel ġurnata, mill-ewwel ituk dettalji fuq il-baġit finanzjarju. Iva, l-ewwel, l-ewwel ħaġa imma sottili, għax normalment ma jkunx għoli ħafna, ġifieri jgħidulek isma' inti għandek dan u semm hekk u naraw kif ħa naħdmu bil-budget li jkollna. Imma jekk tkun qed taħdem fuq produzzjoni, li ovvjament eżempju għall-argument tkun tal-epoka, jien naf jkun hemm bżonn drappijiet bħal Mull Ħarir li pratikament huwa drapp li jiswa l-flus, x'jiġri? Normalment issib drapp Li jkun simili, ġifieri taqbad xi ħaġa li bid-dawl, għax inti fit-teatru normalment tilgħab ħafna bid-dwal, mill-bogħod ma jidhirx daqshekk, ikun jidher simili tiegħu imma jkun ħafna irħas, ġifieri dejjem tmur, jiena mmur fis-sezzjonijiet iktar ta' kuljum, ngħidilhom il-materjali ta' kuljum milli l-expensive, mhux ħa mmur nuża l-ħarir għal xi ħaġa li ħa tintuża għal żewġ xeni u toħroġ, tifhem. Taħdem mal-baġit li jkollok. Lokalment dejjem jirnexxilek tinqeda għal dak li jkollok bżonn? S'issa, dejjem. Jekk le, dejjem ikun hemm forsi jkun hemm xi ħadd li jkun ħa jkun barra u jġibilna xi drapp minn barra, imma bħalissa. Sara, dawn li għandi f'idejja. Il-life savers ngħidulhom. U meta tkun id-dar issibhom f'kull but ta' jeans li għandek, f'kull handbag. Ma nafx kemm-il darba ħsilt il-logħob t'ħwejjeġ, immur ħa nitwihom nibda nara safety pins 'l hawn u 'l hemm, kullimkien, fil-kamra tas-sodda, fis-sewing room tiegħi, fil-kċina ġieli tara xi waħda ddur anyway, ġifieri. U għalfejn tgħidilhom life savers? Meta jinqala' xi ħaġa, normalment backstage x'inhi jiġri dan il-ġenn kollu, taqbad at some point dejjem jiġri xi ħaġa, dejjem. Inqala' xi zipp, inqala' ż-żarra x'imkien. U l-ispettaklu jrid jibqa' għaddej għax la beda. Show must go on, jiġifieri dak il-ħin taqbad safety pins għala u tara kif lill-attriċi jew lill-performer li jkollok miegħek tgħidilha isma' dawn qegħdin bis-safety pins ara kif ħa tgħatti. L-agħar waħda li ġratlek x'kienet? Kelli ħabiba tiegħi kienet kont qed inbidlilha kelli quick change tal-aħħar f'pantomina Iż-żip jienu ntella' ġie f'idi, ġifieri miftuħ kollu, għedtilha malajr malajr, U kien twil safety pins iż-żip? ku-, ija, ġifieri dahrha kollu, kollu miftuħ kien, safety pins kullimkien, konna t-tnejn min-nies fuqha, ġifieri nwaħħlu s-safety pins, għedtilha għandek is-safety pins, ġifieri x'inhu ħa ddur, mhux iddur, imxi b'lura. Jaħasra bdiet iddur, bir-reverse imxiet, ġifieri. Sara, darba qrajt intervista tiegħek U inti għedt hekk f'din l-intervista. Minn dejjem kelli passjoni kbira għat-teatru, u speċjalment għad-dipartiment tal-kostumi għax inħoss li d-disinn u l-ħolqien tal-ħwejjeġ ġodda huma terapewtiċi. Iva. Jiena meta jkolli l-istress inħobb li naqbad, nintefa' jew bilqiegħda u noqgħod npitter, inpinġi, nagħmel kollox, ġifieri naqbad lapes, karta, I'm very old school, u nibda nagħti. U mbagħad ikun hemm il-ħjata. tkun mod ieħor, jiġifieri avolja xogħol imma inħoss dak il-sense of relaxation, jiġifieri bdejt inheat, ġiri mhux dejjem imur tajjeb, jiġifieri dejjem toftoq u mbagħad ok, imma issa sirt illi anki jekk trid toftoq xi ħaġa u terġa' tibdieha, you find a therapeutic reason for it. Meta tkellimna kont vera kburija li l-passatemp tiegħek u l-passjoni llum il-ġurnata saru l-professjoni tiegħek. Eżatt, jiena bdejt bħala hobby. Ġifieri kont nagħmel kostumi għalija għall-karnival, kont nagħmel għal sħabi għax jgħiduli issa ħituli wieħed ukoll. U mbagħad bdejt naħdem fit-teatru u qed tara issa xi ħaġa li vera nħobb issa saret ix-xogħol tiegħi which has its benefits and of course. Bħal kull ħaġa oħra hemm it-tajjeb u l-ħażin. Sara tkellimna fuq il-kostumi, però Jekk ikollok xi okkażjoni importanti, jew eżempju ħwejjeġ ta' kuljum tiegħek, tagħmilhom inti jew le? Ġieli għamilt, però bil-ħin tat-teatru vera rari jkolli ċans. Jiġifieri once li bdejt produzzjoni mal-ewwel gass dawn fuq il-kostumi u mbagħad naqbad għalija nnifsi ngħid nara xi nsib, jew ndur charity shops eżempju, jiġifieri nara Ta' malajr. Ġieli ħidt però, skont. Għax ovvjament jekk hemm produzzjoni teatrali li għandha data meta tridu tibdew, dak il-ġurnata trid. Eżatt, nimxi mad-deadlines u mbagħad jekk insib slot in between li nista' nħit għalija, nipprova nħit għalija. Dak ikun benefiċċju mbagħad. Sara, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, grazzi talli ħadtna minn wara l-kwinti, fid-dipartiment tal-kostumi, fit-teatru, x'jiġri. Vera ħadt gost nitkellem miegħek u napprezza li sibt il-ħin. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi. Fil-fatt grazzi għal koljox. Għalik. Għandna selezzjoni ta' authentic Greek yogurt li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ żgur togħma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Yogiti, għalik, għandna numru ta' tejiet naturali li żgur bihom tagħlaq il-ġurnata bl-aħjar mod. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ħa nħeġġiġkom tibqgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħa nħabbar kompetizzjoni ġdida abbinata flimkien ma' Purina Pro Plan u ħa nilgħabu kontra 30 sekonda. Ibqgħu hemmhekk.

Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop u pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop u pommi ma', konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura għal prime time minn hawn ftit ieħor ħanelabu kontra 30 sekonda, però qabel wasal il-ħin biex innidu kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Purina Proplan. Jekk għandkom kelb jew qattu sid-dar, tistgħu tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Għal din il-kompetizzjoni bħalma nagħmlu dejjem, irridu naraw ritratti tal-klieb u tal-qtates tagħkom. il-membri ż-żgħar tal-familja tagħkom. Però din id-darba t-tema hija l-Karnival ta' Malta. Minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra ħa niċċelebraw il-Karnival. F'idejkom biex tkunu kreattivi, tagħmlu xejn biex iddejqu l-klieb u l-qtadez tagħkom u ġġagħluhom iħossuhom skomdi. Tistgħu tużaw it-teknoloġija, tistgħu tużaw il-kreattività. Ibagħtuli ritratt bit-tema l-Karnival u dak ir-ritratt li ħa tibagħtulna, grazzi għal Purina Pro Plan, jista' joħroġkom rebbieħa. Prinċiparjament ir-rigali li ħa terbħu ħa jgawdu minnhom il-kelb jew il-qattus tagħkom, mhux vera, għax ħa jkun ikel għalihom. Ngħidu grazzi lil Purina Pro Plan għas-sapport tagħhom lejn din il-produzzjoni. Wasal issa l-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. X'ħa nagħmlu ħa nibdew bis-sena bit-tajjeb ħa jintrebaħ il-jackpot tagħna ta' kontra 30 sekonda jew ser jibqa' hawnhekk jintiret għat-telefonat li jmiss. Jekk jaslu ħames risposti tajbin, il-jackpot jintrebaħ. Il-sera tat-tajba minn hemm? Hello, Francesca. Francesca, liema set ta' domandi tixtieq mis-set numru wieħed sas-set numru 10? Eh, eh, Is-set numru 9. Is-set numru 9, Francesca, bl-għażla tiegħek. U bis-set numru 9 l-jackpot ser jonqos b'20 euro. M'hemm x'tagħmel, titħarbaċ. Iqpa' konċentrata, tħallix dal-fatt iħarbtek, xorta għandek ċans terbaħ il-flus cash. Ħames risposti tajbin għandna bżonn fi 30 sekonda. Ara tlaqna, awguri! Three, two, one. Liema attur idderiġa l-film tal-2018 A Star Is Born? Pass. X'jismu l-baħar li bih hija mdawra Malta? Mediterran. Proset. Insibuh fis-sema u qiesu tajjar jibda bl-esse. A. X'isimha l-belt fl-Italja magħrufa għall-Bażilika ta' San Mark u li fiha naraw ħafna gondoli? Venezja. Proset. Ir-Reġina Eliżabetta t-Tieni għamlet aktar minn 50 sena reġina, veru jew falz? Skada l-ħin. Minn għandek rrid nisma' li narawhom fis-sema u qiesu tajjar jibda bl-esse huma sħab.

Għandna valur ta' €145 fil-jackpot ta' kontra 30 sekonda. La darba jintazel is-sett ta' domandi dak il-valur mill-ewwel ħa jinbidel. Jekk int trid tirreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek, trid tibgħat SMS fuq in-numru 50612100. SMS b'ismek, kunjomok u l-età. Is-serata t-tajba minn hemm. Hello? Hello, Yvette. Yvette. Anette jew Yvette? Ivet, Ivet, Ivet, li ma set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1 sa' set numru 10. Id-disa ħadu. Il-numru 1, mort fuq qudiem. Bl-għażla tiegħek u bin-numru 1 Ivet il-jackpot ser jiżdied bi 30 euro. Għamilna pass fid-direzzjoni tajba, s-sattini pass fid-direzzjoni tajba jrid ikun li tina ħames risposti tajbin. 30 sekonda tiegħek telqu issa awguri Yvette. Ejja, nibdew is-sena bit-tajjeb. Nużawhom biex nixtru l-affarijiet, jibdew bl-F. Flus. Proset. X'jisimha l-prinċipessa fil-film Beauty and the Beast? Belle. Proset. Kemm hu nofs 150? 35. Le, Kingston hija l-belt kapitali ta' liema pajjiż? Scotland. Le, isem isem Vittorjoża huwa mogħti lil belt Maltija li hija l-Birgu jew Bormla? Qbadna ritmu vera tajjeb però sfortunatament minn għandek rrid nisma' li Kingston hija l-belt kapitali tal-Ġamajka u nofs 150 Jiġu 75 kultant in-numri iħarbtuna u la darba niżvija u diffiċli biex nerġgħu naqbdu r-ritmu t-tajjeb. Jien ħa nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fit-tmienja u għaxra għal edizzjoni oħra ta' Prime Time. Minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi mill-qalb lil Zahra li ta' kull filgħaxija jieħdu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Komplu segwu l-istazzjon favorit tagħkom, l-Istazzjon One, nawguralkom il-lejl it-tajjeb u s-saħħa.